گۆڤارەنوەر لێرەن لە کاک تەنیا دەست پێکەم کاک تەنیا سڵاوت لێ بێت گۆڤارەنوەر وەکو ئاشکرا ماوەیەک بوو لەگەڵ نەخۆشی ململانەی بوو بارودۆخی چۆن بوو دوایین سات کەی بوو بینیت واللهی ئەمن لێ لێرە نەبووم بەس پێشتر بینی بووم بەڵام بەداخەوەم تازە هاتیمەوە لە دەرێ بووم ئەوەی کە باز دەکەن ئەوەی جۆم لێ دەبی دوور بە دوور هەواڵم دەپرسی ئەوانە باش بوو بەڵام ئەوەی کە من دەیزانم تۆزێک نەخۆشی دڵ و ئەوانەی هەبوو کە کەم لێی دەدا بە حکمی ئەوەی کە کاکە ئەیام ئەکرم دۆستی هەردوو لامانە دیارە ئەوە زیاتر باردۆخی ژیانی چۆن بوو لەم دوایانەیە کە تەنیا کارمەندێکی بە خۆت دەزانی لێرە کابراکە هوەرمەند وەکو وەکو لەو لە وڵاتەی بەڕاستی کە ئەتوو معاشێکی باشت نەبوو کە کرێچی بووی کە ساحێبی چوار پێنج منداڵ بووی باری دەرونی و تەندروستیت باش نەبوو ئیدی دەبی چۆن بیانی من لەوە زیاتر ناتوانم هیچ بڵێم بەڵام مەخۆی من دەیزانم باش نەبوو بەداخەوە ئەو ڕۆژەوە سەبەبەکانی بوو کۆمەڵێک کێشە کۆمەڵێک فلان سێ چوار منداڵی بچووک ئیدی بەو داخۆ سەری ناوە و پرسە و سارە خۆشی خۆم پرسە و سارە خۆش خۆم ئاراستەی هەموو هونەرمەندانی کوردستان دەکەم بە تایبەتی کوردستانی خۆمان هیوادارم هیوادارم مردن حەقا ناحق نییە بەڵام ئەوانەی کە دەمرن بەم شێوە نەمرن هیوادارم خەمێکیان لێ بخۆن بەڕاستی بەڵێ سوپاست دەکەم. بەڕێز. کاک ئەیام جەنابت زۆر نزیک بووی لە کاک گۆڤار، باسی ئەوەم بۆ بکە لە دوایین بارودۆخەکانی ژیانی چۆن بوو یاخود لەگەڵ نەخۆشیەکەی چۆن بوو کێ ئاوڕی لێ دایەوە؟ بەخوای ئەوڕۆ تەلەفۆن نەوەکو سەعات یەکی نیو ڕانێ وتی وەرە بم بە عیادەی ئا بردم وتی دونێ شوێ خەوم لێ نەکرد یا من جسمم تەوازنی تێک چووە لێرەش بەخۆ زانکان و نەکە و دەرزیەکان ئەوەندەیە هیچیان بۆ نەکرد؟

دەبینی یارمەتیەکی وەهای نادەن مەسەلەن من دەمەوێت مەسەلەن ئەو کابرایە لەو نەخۆشی نەدان دەبین بێ بە شێوەیەکی زوان معالەجە بکرێەوە نیە یعنی دەچوودە هەر دەست شتێکی بەسیتیان دەدایەوانە ئەوە معالەجە ناکرێت هەموو بێناز دەمرێن کە دەمریتنیش ئەوجا دەکەنە هۆسە و هات و هاوار و چلەی لەبۆ دەکەن، ئەوانە دەبایە پێش هێشتان پێشی بمریتن کە پێشی ئاودیو بیتن، غەمەکی لەبۆ بخۆن. گۆڤار ئەنوەر یەکێک بوو لە هونەرمەندە کۆمیدیەکانی شاری هەولێر، چەند ئەوە کاک ئەیام وەکو گۆتی چەند مانگە نەخۆشە کە تیە لە ناو جێ. ئەوە ئەو ڕۆیە کامیرا بێ ببینی ئەوە ئەو ڕۆیە سەعات یەک. دوای نوێنەتی ئەو ئەوڕۆ پێکەوە بوون کارونێ دەستی و دەرزی و هەرەوەندە باشە کاک ئەیان بۆچی نەبرایە نەخۆشخانەیەکی تایبەت چارەسەری پێویستی بۆ ناکرێ ئەو قسانە هەموو خیالیە خیاڵە خیالی خیالی تاو خوافی دوایین وەسیەتی ئەو چی بوو دوایین قسەی ئەو چی بوو دوایین خۆزگەی ئەو چی بوو وتی حەزم لێ بمرم بێزار بوو لە نەخۆشیەکەی چارەسەری ئەمڕۆ وتی حەزم لێیە بمرم ئاه وتی وەنێ خلاص بووم ئیسراحەت کەم باشە پێت وایە وەک پێویست گۆڤارەنوەر ئەبوو چی بۆ بکرا بۆی نەکرا ئەبوو چی بۆ بکرا خۆی دەبای ئەمن لە ئەوەش وتم ئەوە دەبای بچ تورکیای دڵی تەواو نەبوو جسمی تەواو نەبوو لێرە عیلاج نەبوو یعنی چیا لۆ نەکرد تەو کۆچی دوایی کرد تۆ خزمەتی هونەرمەندان ناکرێ مەبەستت ئەوێ هەمووتان دەزان ئەو پرسیارە ناکرێت لەوە لێگەڕێ وافکە باسیان کرد کە تەنیا دەروی وڵاتی ویست ئەوش تورکیا کە وڵاتێکی پێم وایە زۆر دوور نییە هاوسین بۆچی تان نەبرا والله هی دیارە نازانم من سرم لەو لەو وەکو برم سرم لی دەرناچی ئەوە بەخۆی وەزی دارایی تەواو نەبوو بەڵام ئەوانەی کە کە کە هوەرمەندە مەسەرن سندیکای هوەرمەندان دەیە وەزارەت ڕۆشنبیری هەیە تۆ ناتوانانی لە هەموو دەرگایەک بدە ئەوە شقەتە ئەو پیاوەکی جوان بوو تۆزە کەسایەتی خۆی خۆش دەویست

ناکرێ بە تایبەت هەولێر یانی لەو لەو قەیرانەدایە ستەمە نازانین سەندیکای هونەرمەندان وەزارەتی ڕۆشنبیری ئەو قەیرانە چیە توشی بووە لە کاتەکدا وا نیە وا نیە لۆ وەزارەتەکانی دیکە یانی ئێمە تێناگەین. بەس خزمەتی هونەرمەند ناکرێ مەبەستت ئەوەیە؟ دوایە بە تاکید وایە خۆ ڕوونە لەبەر چاوانە. ڕوونە یانێ من سەندیکای هونەرمەندان دەچێ لای ئەڵێ وەزارەتی چم بۆ ناکە دەچێ وەزارە دەڵێ ئەوی تر هیچم بۆ ناکەین تێناگەی نازانین لقی هەولێر بە قوربەنەماندامی کاراینە سندیکای هونەرمەندان حەزم لێ و پەیامە بگەینم نادی هونەرمەندان هەیە یانەی هونەرمەندان باشە بڕە پارێکی باش نزیکەی 5 میلیۆن 6 میلیۆن مانگانە لەو بەکرێدایە هاوکاری چێ کردیە پارەی داتە چ هونەرمەندەک چ چالاکیەکی هونەری کردیە لێرە ئەوە پرسیارەکەیە ڕوومان لەوانە ڕوومان لەوانە لە موسسەی حکومەت لە موسسەی حکومەت هەر لە ئەنجومەنی وەزیرانڕا بەڕاستی بەڕاستی هونەرمەند و هونەر لەو وڵاتە پشتگوێ خراوە بە تایبەت لەو شارە هەر لەوێڕا چارەسەری هەبوو گۆڤارەنوەر پێت وایە؟ بە تاکید هەیت چۆنیتی چۆنیتی یعنی لەو وڵاتەنە لە وڵاتێکی تر لە وڵاتەکەی ترنە لە وڵاتێکی تر ناکرێ ناکرێ نایکەن نایکەن ئەگەنا دەکرێ نایکەن هونەرمەند هونەرمەند چینەکە نازی کۆمەڵە کۆمەڵە خەڵک کردەگری کاکە ئیدی بە شانۆیە بە گۆرانیە بەڵام چێ نازیەوە هەڵبگری فەرمووە هەڵیان نەگرتو خوا حافیز. جنی پێمان بڵێ دوایین بینینی تۆ لەگەڵ گۆڤار ئەنوەر کەی بوو و ئەو چ وەسێتی چار ڕۆژ پێش ئێستا بۆ ماش وەرگرتن چوومە بەڕێبەراتی ڕۆشنبیری لە پێش دەرکەی لە ناوس ئەو سارێ بووم هاتمە خوارێ یەکتریمان ماس کرد گوتی وەرە بارسمەشی بگرین دەمرم ڕسمەکمان ڕیستە ئەوڕۆ بڵاوم کردو لە فەیسبووکی تازە کە خەبەرەکەم بیست بڵاوم کردۆتەوە گۆتی دەمرم بەبێ نازیش دەمرم بەداخەوە ڕوحی شاد قسەکەی خۆی وا دەرچوو بەبێ نازی بەبێ نازی مرد بەداخەوە زۆر بەداخەوە ساڵەکە هاوار دەکەین کاکە نەخۆشە کەس جوابی نەداوە. پێت وایە هونەرمەندانی دیکەش ئەگەر. هەموومان ئەوها دەمرین هەموومان هەموومان ئەوها دەمرین بەبێ نازی دەمرین.

باشە ماوەی ساڵێک بۆڵێ نەخۆش بوو بۆچی وەک پێویست چارەسەری بۆ نەکرا؟ بەخوا نەمزانی نازم زکم قسە بوو زۆر سپاس دەکەم دەستە خۆش بێت بڵێ ئێستا هەموو کەسوکاری گۆڤار ئەنوەر و تەنانەت هونەرمەندان لە